Pawlusyň Korintoslara birinji haty. Birinji bap. Salamlar we şükürler. Hudaýyň islegi bilen Mesih Isanyň resuly bolmaga çagyrylan Pawlusdan we Sostenus dogandan, Hudaýyň mukaddeslige çagyrylyp, Mesih Isada mukaddes edilen Korintosdaky ýygnagyna we her ýerde, hem olaň, hem-de biziň Rebbimiz Isa Mesihiň adyny tutýanlaň barysyna salam. Atamyz Hudaýdan, Reb Isa Mesihden size merhemet hem parahatlyk bolsun. Men Mesih Isada size berlen Hudaýyň merhemeti üçin siz barada elmydam Hudaýa şükür edýärin. Çünki siz onda her zada, her söze we her bilime baý bolduňyz. Biziň Mesih hakdaky güwäligimiz sizde berkedi. Şonuň üçin hem siz Rebbimiz Isa Mesihiň aýan bolmagyna garaşyp, hiç bir sylagda ýetmezçiligiňiz ýokdur. Ol sizi Rebbimiz Isa Mesihiň gününde müýnsüz bolar ýaly, soňa deňeç berkider. Sizi Öz Ogly, biziň Rebbimiz Isa Mesih bilen şärikçilige çagyran Hudaý ynamdardyr. Imanlylar ýygnagyndaky bölünişikler. Eý doganlar, hemmäňiziň diliňiz bir bolup, araňyzda bölünişik bolman, bir pikirde we bir islegde birleşmegiňizi Rebbimiz Isa Mesihiň ady bilen sizden haýyş edýärin. Çünki, eý doganlar, siziň araňyza dawa düşenligi hakda Kloniniň öýündäkiler maňa habar berdi. Meniň aýtjak bolýan zadym şu, siziň her biriňiz, Men Pawlusyňky, men Apollosyňky, men Kefasyňky, men Mesihiňki diýýärsiňiz. Mesih bölündimi? Pawlus siziň üçin haça çüýlendimi? Ýa siz Pawlusyň adyna çokundyryldyňyzmy? Hiç kim maňa öz adyna çokundyrdy diýmez ýaly, men Krispus we Gaýusdan başga siziň hiç biriňizi çokundyrmanyma Hudaýa şükür edýärin. Şeýle hem men Stefanyň içerisinde çokundyrdym. Başga çokundyranym ýadyma düşmeýär. Çünki Mesih meni çokundyrmak üçin däl-de, hoş habary yglan etmek üçin ýollady. Ýöne Mesihiň haçy biderek bolmazy ýaly, muny söz akyldarlygynda etmeli däldim. Hudaýyň gudraty we akyldarlygy Mesih. Çünki haçyň sözi heläk bolanlar üçin akmaklyk, biz gutulanlar üçin bolsa Hudaýyň gudratydyr. Çünki men akyldarlaryň akyldarlygyny weýran ederin. Düşünjelileriň düşünjesini güýçden düşürerin diýip ýazylgydyr. Akyldar han, kanunçy han, bu döwrüň alymy han, Hudaý bu dünýäniň akyldarlygyny akmaklyga öwürmedimi? Çünki dünýäniň Hudaýyň akyldarlygynda öz akyldarlygy bilen Hudaýy tanamandygyna görä, Hudaý iman edenler wagyz akmaklyk arkaly gutarmagy unady. Çünki ýehudylar gudrat görkezmegi talap edýär, grekler akyldarlygy gözleýär. Biz bolsak haça çüýlenen mesihi ýehudylar üçin büdremäge sebäp, grekler üçin-de akmaklyk bolan, ýöne çagyrylanlara, hem ýehudylara, hem greklere Hudaýyň gudraty we Hudaýyň akyldarlygy bolan Mesihi wagyz edýäris. Çünki Hudaýyň akmaklygy adam akylyndan üstün, Hudaýyň ejizligi adam güýjünden güýçlüdir. Çünki, eý doganlar, çagyrylyşyňyza serediň, Adam ölçegi boýunça köpiňiz akyldar, güýçli, asylzada däldiňiz. Ýöne Hudaý akyldarlary utandyrmak üçin dünýäniň akmak saýýanlaryny saýlady. Hudaý güýçlüleri utandyrmak üçin dünýäniň ejiz saýýanlaryny saýlady. Hudaý ähmiýetli zatlary ýatyrmak üçin bu dünýäniň asylzada dällerini, äsgerilmeýänlerini we ähmiýetsizlerini saýlady. Ol muny hiç bir adam Hudaýyň huzurynda magtanmasyn! diýip etdi. Ýöne, Magtanan Reb bilen magtansyn diýip ýazylyşy ýaly, siz Hudaýyň saýasynda Mesih Isadasyňyz. Ol biziň üçin Hudaýyň akyldarlygy we dogrulygy, mukaddesligi we gutaryşy boldy. Ikinji bap. Haça çüýlenen Mesihi tanadyş. Eý doganlar, men size Hudaýyň güwäligini wagyz etmäge gelenimde, söz we akyl artyklygy bilen gelemok, Çünki siziň araňyzdaka Isa Mesihden, Onuň haça çüýlenmeginden başga hiç bir zady bilmezligi ýüregime düwdüm. Men size ejizlik we gorky içinde geldim, gaty-da sandyraýardym. Sözüm hem wagzym ynsan akyldarlygynyň ynandyryjy sözlerinde däl-de, siziň imanyňyz ynsan akyldarlygynda durman, Hudaýyň güýjünde durar ýaly, Ruhuň we Onuň güýjüniň görkezilmegine daýanýardy. Hudaýyň akyldarlygy. Biz akyldarlygy kämiller arasynda sözleýäris. Biziň sözleýän bu akyldarlygymyz bu döwrüňki, bu döwrüň geçiji hökümdarlarynyňky däl-de, Hudaýyň zaman başlamazdan öň biziň şöhratymyz üçin bellän gizlin, syrly akyldarlygydyr. Bu akyldarlyga bu döwrüň hökümdarlarynyň hiç biri düşünmedi. Çünki düşünen bolsalar, şöhratly Rebbi haça çüýlemezdiler. Emma, ýazylyşy ýaly, Hudaýyň özüni söýenler üçin taýýarlan-da atlaryny ne göz görendir, ne gulak eşidendir, ne-de adam ýüregi hyýal edendir. Bize bolsa Hudaý muny Öz Ruhy arkaly aýan etdi. Sebäbi Ruh ähli zady, Hudaýyň çuň pikirlerini-de barlaýandyr. Çünki adamda näme barlygyny adamyň özünde bolan Ruhundan başga kim biler? Şeýle hem Hudaýda näme barlygyny Hudaýyň Ruhundan başga hiç kim bilýän däldir. Biz bu dünýäniň ruhuny däl-de, Hudaýyň özümize beren bereketlerini biler ýaly, Hudaýdan gelen Ruhy aldyk. Biz bulary adam akyldarlygynyň öwreden sözleri bilen däl-de, ruhy zatlary ruhy sözler bilen sözläp, Ruhuň öwreden sözleri bilen aýdýarys. Tebigy adam Hudaýyň ruhuna degişli zatlary unamaz, çünki bular onuň üçin akmaklykdyr. Bulary bilip bilmez, sebäbi bulara ruh boýunça düşünilýändir. Ruha uýan adam ähli zady saýgarar, ýöne ony hiç kim saýgarmaz, çünki Rebbe öwüt berer ýaly onuň pikirini kim bildi? Ýöne bizde Mesihiň pikiri bardyr. Üçünji bab. Hudaýyň işdeşleri. Eý doganlar, men size ruhy ýanlara däl-de, tebigy adamlara, Mesihdäki çagalara gürrüň berşim ýaly gürrüň berdim. Size gaty-guty däl-de, süýt berdim, çünki siz gaty-guty iýmegi başarmaýardyňyz, muny häzir hem başarmaýarsyňyz. Çünki siz entek tebigy adamlarsyňyz. Sebäbi araňyzda içi garaçylyk, çekişme we dawanyň barlygyna görä, siz tebigy adamlar dälmi? Adam adaty boýunça gezmeýärsiňizmi? Çünki biri men Pawlusyňky, ýene biri men Apollosyňky diýýän bolsa, tebigy adamlar dälsiňizmi? Pawlus kim? Apollos kim? Olar hyzmatçy. Siz hem Rebbiň her birine berşine görä, olar arkaly iman etdiňiz. Men ekdim, Apollos suwardy, ýöne ösdürýän Hudaýdyr. Şoňa görä, eken-de, suwaran-da hiçdir, diňe ösdürýän Hudaý ähmiýetlidir. Eken bilen suwaran birdir. Ýöne her biri öz zähmetine görä sylagyny alar. Biz Hudaýyň işdeşleridiris. Siz bolsaňyz, Hudaýyň ekin meýdany, Hudaýyň ymaratysyňyz. Hudaýyň özüme berlen merhemetine görä, men akyldar ussa kimin binanyň düýbüni tutdum. Başga biri bolsa onuň üstüni gurýandyr. Ýöne her kişi nähili salşyna dykgat etsin. Sebäbi hiç kim tutulan düýpden, ýagny Isa Mesihden başga düýbi tutup bilmez. Bu düýbüň üstünde gyzyldan, kümüşden, gymmatbaha daşlardan, agaçdan, otdan, samandan, ymarat salan her kişiniň işi belli bolar. Çünki Rebbiň güni ony aýan eder. Sebäbi otda belli bolar. Her biriniň işiniň nähilidigini ot synar. Kimiň bina edeni oda çydasa, şol sylag alar. Kimiň işi ýansa, ol zyýan çeker, ýöne özi ot içinden geçen ýaly bolup gutular. Siz Hudaýyň ybadathanasydygňyzy, Hudaýyň Ruhunyň sizde ýaşaýanyny bilmeýärsiňizmi? Biri Hudaýyň ybadathanasyny ýyksa, Hudaý hem ony ýykar. Çünki Hudaýyň ybadathanasy mukaddesdir. Ine, şol ybadathana sizsiňiz. Hiç kim özüni aldamasyn. Siziň araňyzdan biri şu dünýäde özüni akyldar saýýan bolsa, Onda ol akyldar bolmak üçin akmak bolsun, çünki bu dünýäniň akyldarlygy Hudaýyň ýanynda akmaklykdyr. Sebäbi Ol akyldarlary öz hilelerinde tutýandyr diýip ýazylgydyr. Ýene-de, Reb akyldarlaryň pikirleriniň boşdugyny bilýändir diýip ýazylgydyr. Şoňa görä, hiç kim adam bilen magtanmasyn, çünki hemme zat siziňkidir. Pawlus, Apollos ýa Kifas bolsun, Dünýä, ýaşaýyş, ölüm bolsun, häzirki ýa geljekki zatlar bolsun, hemmesi siziňkidir. Siz Mesihiňkisiňiz, Mesih-de Hudaýyňkydyr. Dördünji bap. Mesihiň resullary. Şeýlelikde, adamlar bizi Mesihiň hyzmatçylary, Hudaýyň syrlarynyň wekilleri hasap etmeliler. Wekilleriň her birinden bolsa sadyklyk talap edilýär. Siziň ýa-da adamlaryň diwanyň üstünden höküm çykarmagy meniň üçin möhüm zat däl. Ýöne özüm hem öz üstümden höküm çykarmaýaryn. Çünki men özümde bir aýyp görmeýärin, ýöne munuň bilen özümi aklamaýaryn. Meniň üstümden höküm çykarýan Rebdir. Şonuň üçin Reb gelýänçä, wagtyndan öň hiç bir zadyň üstünden höküm çykarmaň. Ol garaňkylygyň gizlin zatlaryny ýagtyldar, ýürekleň niýetlerini aýan eder. Şol wagt her kes Hudaýdan özüne laýyk tarypyny alar. Eý doganlar, siz ýazylanlardan artyk pikir etmezligi bizden öwrenip, hiç biriňiz beýlekiniň öňünde gabarmaz ýaly, men bu zatlary siz sebäpli özüme hem Apollosa tymsal edip aýtdym. Çünki kim seni beýlekilerden parhly edýär? Almadyk nämäň bar? Alan bolsaň, almadyk ýaly öwünmäň näme? Siz eýýäm doýup, eýýäm baýadyňyz, bizsiz höküm sürdüňiz. Dogrudan hem, biz-de, siz bilen höküm sürer ýaly, käşgä höküm sürsediňiz. Çünki Hudaý biz resullary, ölüme berlenler ýaly, soňkular hökmünde orta çykarandyr öýdýärin. Sebäbi biz dünýä, perişdelere we adamlara tomaşa bolduk. Biz Mesihiň hatyrasyna akmakdyrys, ýöne siz Mesihde akyllysyňyz. Biz ejiz, siz güýçli, siz şöhratly, biz äsgerilmedikdiris. Biz şu çaka çenli açlyga, suwsuzlyga, ýalaňaçlyga, ýenjilmäge, sergezdanlyga döz gelip ýörändiris. Öz ellemmiz bilen işläp zähmet çekýäris. Sögülenimizde haýyr-doga edýäris, azar berlenine çydaýarys, myjabat ýapylanda mylaýym jogap berýäris. Şu çaka çenli dünýäniň syr-süplügi, hemmäniň zir-zibili bolduk. Men bu zatlary sizi utandyrmak üçin ýazamok, size söýgüli balalarym hökmünde nesihat berýärin. Mesihde on müňlerçe terbiýeçiňiz bolsa-da, köp ataňyz ýokdur. Sebäbi Mesih Isada hoş habar arkaly men siziň ataňyz boldum. Şoňa görä-de, maňa öýkeniň diýip sizden haýyş edýärin. Rebbe sadyk bolan, söýgüli oglum Timoteusy şu maksat bilen size iberýärin. Ol meniň Mesih Isadaky ýollarymy her ýerde, her ýygnakda öwredişim ýaly siziň ýadyňyza salar. Hamala, men size gelmejek ýaly, käbirleri gabarýan eken. Reb islese, basym size gelip, gabarýanlaryň sözüni däl-de, güýjüni görerin. Sebäbi Hudaýyň Patyşalygy sözde däl-de, güýçdedir. Siz näme isleýärsiňiz? Ýanyňyza taýak bilen baraýynmy ýa-da söýgüdir ýumşaklyk ruhy bilen? Bäşinji bap. Ahlaksyzyň üstünden höküm çykaryň. Siziň araňyzda, butparazlar arasynda-da görülmedik ahlaksyzlygyň barlygy eşidilýär. Biri öz atasynyň aýalyny alanmyş. Siz bolsa bu işi eden araňyzdan aýrylar ýaly, ýas tutman, Gaýtam gabarýarsyňyz. Men ten bilen siziň ýanyňyzda bolmasam-da, ruhda siz bilendirin. Siziň ýanyňyzda ýaly, bu işi eden adam men eýýäm höküm etdim. Ruhum araňyzda bolup, Rebbimiz Isa Mesihiň gudraty bilen bir ýere üýşen mahalyňyz, teni heläk bolup, ruhy Reb Isanyň gününde gutular ýaly, bu adamy Şeýtana tabşyryň. Magtanmagyňyz dogry däldir. Azajyk hamirmaýanyň bütin hamyry turşadýandygyny siz bilmeýärsiňizmi? Hamirmaýa täze hamyr bolar ýaly, köne hamirmaýany aýyryň. Çünki biziň Pesahlyk Guzymyz Mesihde gurban edilendir. Şonuň üçin köne hamirmaýa bilen, ýamanlyk we erbetlik hamirmaýasy bilen däl-de, akýürekliligiň, hakykatyň petiri bilen baýram edeliň. Men size hatymda ahlaksyzlar bilen gatnaşyk etmäň diýip ýazdym. Bu dünýäniň, umuman, ahlaksyzlary, açgözleri, talaňçylary ýa. Butparazlary bilen diýemok. Ýogsam siz bu dünýäden çykmaly bolardyňyz. Ýöne men size, dogan diýilýäniň biri ahlaksyz, açgöz, butparaz, agzy paýyş, arakkeş ýa talaňçy bolsa, onuň bilen gatnaşmazlygy, beýle adam bilen nahar hem iýmezligi ýazýaryn. Çünki meniň daşardakylaryň üstünden höküm çykarmaga näme hakym bar? Siz içerdäkileň üstünden höküm çykarmaly dälmi? Daşardakylaň üstünden Hudaý höküm çykarar. Siz ýamany öz araňyzdan çykaryň. Altynjy bap. Dawalar barada. Başga biri bilen dawasy bolan siziň biriňiz mukaddesler huzurynda däl-de, imansyzlaryň öňünde üstünden höküm çykarylmagyna ýürek edermi? Ýa-da siz Mukaddesleň dünýäniň üstünden höküm çykarjagyny bilmeýärsiňizmi? Dünýäniň üstünden höküm çykarjak bolsaňyz, onda kiçi dawalaň üstünden höküm çykarmaga siz mynasyp dälmi? Bu ýaşaýşyň işleri beýlede dursun, siz biziň perişdeleň üstünden höküm çykarjakdygymyzy bilmeýärsiňizmi? Bu ýaşaýşyň işlerini höküm etmeli bolsaňyz, onda ýygnakda sylanmaýan adamlary bu işe goýýarsyňyz. Muny sizi utandyrmak üçin aýdýaryn. Öz doganlarynyň arasynda höküm etmegi başarýan ýekeje-de akyldar adam araňyzda ýokmy? Gaýtam, dogan dogan bilen diwana gidişýä, özem imansyzlaň öňünde. Dogrudan-da, araňyzda diwana gidişmeleň barlygynyň özi siziň üçin bütinleý bir şowsuzlykdyr. Adalatsyzlyk çekmek siziň üçin has gowy dälmi? Talaňa döz gelmek siziň üçin has gowy dälmi? Emma siziň özüňiz adalatsyzlyk edýärsiňiz, talaýarsyňyz, özem doganlaryňyzy. Ýa-da Adalatsyzlaryň Hudaýyň Patyşalygyny miras almajakdygyny bilmeýärsiňizmi? Aldanmaň! Hudaýyň Patyşalygyny ne ahlaksyzlar, ne butparazlar, ne zynahorlar, Ne gomoseksuallar, ne beçewazlar, ne ogrular, ne açgözler, ne arakkeşler, ne agzy paýyşlar, ne-de talaňçylar miras alar. Siziň hem käbirleriňiz şeýlediňiz, ýöne ýuwuldyňyz, mukaddes edildiňiz, Rebbimiz Isa Mesihiň ady bilen Hudaýymyzyň Ruhy arkaly aklandyňyz. Ahlaksyzlykdan gaçyň. Maňa hemme zada rugsat berlendir, ýöne hemme zat peýdaly däldir. Maňa hemme zada rugsat berlendir, ýöne hiç zat maňa agalyk etmeli däldir. Iýmit garyn üçin, garyn-da iýmit üçindir. Ýöne Hudaý ikisini-de ýok eder. Ten bolsa ahlaksyzlyk üçin däl-de, Reb üçindir. Reb-de ten üçindir. Hudaý Öz gudraty bilen Rebbi direltdi, bizi-de direlder. Siz teniňiziň Mesihiň agzasydygyny bilmeýärsiňizmi? Men Mesihiň agzasyny alyp, bir kemçiniň agzasy edeýinmi? Etmen! Ýa-da bir kemçin bilen birleşeniň onuň bilen bir ten bolýanyny bilmeýärsiňizmi? Sebäbi ikisi bir ten bolar diýlendir. Emma Reb bilen birleşen, Onuň bilen bir ruhdyr. Ahlaksyzlykdan gaçyň. Adamyň edýän her bir günäsi teniň daşyndadyr. Ýöne ahlaksyzlyk edýän öz tenine garşy günä edýändir. Ýa-da teniňiziň sizde ýaşaýan we siziň Hudaýdan alan mukaddes ruhuňyzyň ybadathanasydygyny, siziň özüňiziňki däldigini bilmeýärsiňizmi? Çünki siz bir baha alyndyňyz. Munuň üçin Hudaýyňky bolan teniňiz we ruhuňyz bilen Hudaýy şöhratlandyryň. Ýedinji bap. Öýlenmek barada. Indi siziň ýazan zatlaryňyz hakda. Bir adama aýala el degirmezlik ýagşydyr. Ýöne ahlaksyzlykdan saklanmak üçin her kişiniň öz aýaly we her aýalyň öz äri bolsun. Är aýalyna, şeýle hem aýal ärine mähribanlyk borjuny berjaý etsin. Aýalyň öz tenine ygtyýary ýokdur. Bu ygtyýar äriňkidir. We şonuň ýaly, äriň-de öz tenine ygtyýary ýokdur. Bu ygtyýar aýalyňkydyr. Diňe oraza we doga bilen meşgul bolar ýaly, ylalaşyga görä, wagtlaýynça bolmasa, biri-biriňizi är-aýallyk hakyndan mahrum etmäň. Wagtlaýyn aýrylsaňyz-da, şeýtan nebsiňize buýurmak babatda sizi synaga salmaz ýaly, ýene-de birleşiň. Emma muny buýruk däl-de, rugsat hökmünde aýdýaryn. Men ähli adamlaryň özüm ýaly bolmagyny arzuw edýärin, Ýöne her kişiniň Hudaýdan öz sylagy bardyr. Biriniňki bir hili, başga biriniňki başga hilidir. Emma öýlenmediklere, dul hatynlara, meniň ýaly galsalar, olar üçin ýagşydyr diýýärin. Nebslerine buýrup bilmeýän bolsalar, onda öýlensinler, sebäbi öýlenmek yşk oduna ýanmakdan gowudyr. Öýlenenlere bolsa men däl-de, Reb, Aýal ärinden aýrylmasyn diýip buýruk beripdir. Eger-de aýrylan bolsa, ärsiz galsyn, ýa-da äri bilen ýaraşsyn, Är-de aýalynyň talagyny bermesin. Beýlekilere bolsa Reb däl-de, Men diýýärin. Bir doganyň iman etmedik aýaly bar bolsa, ol aýal hem onuň bilen ýaşamaga razy bolsa, ol onuň talagyny bermesin. Bir aýalyň iman etmedik äri bar bolsa, äri hem onuň bilen ýaşamaga razy bolsa, onda ol ärinden aýrylmasyn. Çünki iman etmedik är imanly aýal arkaly mukaddes edilendir. Iman etmedik aýal hem imanly är arkaly mukaddes edilendir. Ýogsa çagalaňyňyz hapa bolardy. Ýöne häzir mukaddesdir. Ýöne iman etmedik aýrylsa, goý aýrylsyn. Dogan ýa-da aýal dogan beýle ýagdaýlarda bagly däldir. Hudaý bizi parahat ýaşamaga çagyrandyr. Çünki, eý aýal, sen äriňi halas edip-etmejegiňi nireden bilýärsiň? Eý är, sen aýalyňy halas edip-etmejegiňi nireden bilýärsiň? Haýsy ýagdaýa çagyrylan bolsaňyz, şeýle geziň. Ýöne Reb her kesi nähili bellän bolsa, Hudaý kimi nähili çagyran bolsa, ol şeýle gezsin. Men bu buýrugy ähli ýygnaklara berýärin, Kim sünnetlikä çagyrylan bolsa, sünnetsiz bolmasyn, kim sünnetsizkä çagyrylan bolsa, sünnetlenmesin. Sünnetlilik-de hiçdir, sünnetsizlik-de hiçdir. Iň möhümi Hudaýyň buýruklaryny berjaý etmekdir. Kim nähili ýagdaýda çagyrylan bolsa, şonda galsyn. Gulkaň çagyrylan bolsaň, gaýgy etme. Ýöne azat bolmagy başarsaň, pursatdan peýdalan. Çünki gulka Reb tarapyndan çagyrylan adam Rebbiň erkin adamydyr. Şonuň ýaly erkinlikde çagyrylan-da Mesihiň guludyr. Siz bir baha satyn alyndyňyz. Adamyň guly bolmaň. Doganlar, kim nähili ýagdaýda çagyrylan bolsa, şol ýagdaýda Hudaýyň huzurynda galsyn. Gyzlar hakda Rebden buýrugym ýok. Ýöne Rebbiň merhemeti saýasynda sadyk kişi hökmünde maslahat berýärin. Öýlenmedikler. Meniň pikirimçe, häzirki aladaly ýagdaý zerarly adama öz bolşy ýaly galmak ýagşydyr. Bir aýala baglymysyň? Onda aýryljak bolma. Aýaldan aýryldyňmy? Onda aýal gözleme. Ýöne öýlenseň hem günä eden dälsiň. Gyz-da äre çyksa, günä eden däldir. Emma öýlenenleň ýaşaýyşda muşakgaty bolar. Men size dözemok. Ýöne, eý doganlar, size aýdýaryn, wagt gysgadyr. Mundan beýläk aýaly barlar aýaly ýoklar ýaly, aglaýanlar hem aglamaýanlar ýaly, Şatlanýanlar şatlanmaýanlar ýaly, mal alanlar hem maly ýoklar ýaly, dünýäden peýdalanýanlar hem peýdalanmaýanlar ýaly bolsun. Sebäbi dünýäniň häzirki ýagdaýy geçegiçidir. Men siziň gaýgysyz bolmagyňyzy isleýärin. Öýlenmedik kişi Rebbi hoşnut etjek bolup, Onuň işleriniň aladasyny edýändir. Ýöne öýlenen aýalyny hoşnut etjek bolup, dünýä işleriniň aladasyny edýändir. Ärli aýal bilen gyzyň arasynda-da parh bardyr. Ärsiz aýal hem tende, hem-de ruhda mukaddes bolar ýaly, Rebbiň işleriniň aladasyny edýändir. Ýöne ärli aýal ärini hoşnut etjek bolup, dünýä işleriniň aladasyny edýändir. Men muny siziň boýnuňyza syrtmak salmak üçin däl-de, eýsem, edepli bolup, pikiriňizi dagatman, Rebbe berler ýaly öz peýdaňyz üçin aýdýaryn. Emma biri öz gelinligi bilen gelşiksiz iş edýändir öýtse, gyzyň hem ýaşy geçen bolup, öýlenmek zerur bolsa, ol halanyny etsin. Günä edýän däldir. Olar öýlensin. Emma kim niýetinde berk durup, mätäçlik çekmän, nebsine oýuryp, gelinligi bilen öýlenmezligi ýüregine düwen bolsa, onda ol gowy edýär. Şeýle, adaglysy bilen öýlenen gowy edýär. Ýöne öýlenmedik, ondan-da gowy edýär. Aýal äri ölýänçä oňa baglydyr. Eger-de äri ölse, öz islänine barmaga azatdyr. Ýöne Rebde bolmalydyr. Eger-de ol ärsiz galsa, meniň pikirimçe, has hem bagtyýardyr. Mende-de Hudaýyň Ruhy bardyr diýip pikir edýärin. Sekizinji bap. Butlara hödürlenen gurbanlaryň eti. Butlara berilýän gurbanlar hakda hemmämiziň bilimimiziň barlygyny bilýäris. Bilim tekepbir edýändir, ýöne söýgi abatlaýandyr. Kim bir zady bilýändirim öýdýän bolsa, onda ol entäk bilmelisi ýaly bilýän däldir. Ýöne kim Hudaýy söýýän bolsa, Hudaý hem ony tanaýandyr. Butlara berlen gurbanlaryň etinden iýilmegi barada bolsa, bütin dünýäde hiçdigini, bir Hudaýdan başga Hudaýyň ýokdugyny bilýäris. Çünki ýerde bolsun, gökde bolsun, Taňry diýilýänler näçe bolsa-da, ençeme taňrylaryň we ençeme Rebleriň bolşy ýaly, biziň bir Ata Hudaýymyz bardyr. Hemme zat Ondandyr. Biz Onuň üçin ýaşaýandyrys. We bir Rebbimiz Isa Mesih bardyr. Hemme zat Ol arkaly bolandyr. Biz Ol arkaly ýaşaýandyrys. Emma hemmelerde bu bilim ýok. Käbirleri butuň pikirinde bolup, eti entäkde buta berlen gurban ýaly iýýär. Onsoň ejizlikleri zerarly, olaryň ynsaby tegmiltli bolýar. Damak bizi Hudaýa ýakyn edýän däldir. Iýmesek-de kemligimiz bolmaz, iýsek-de artykmaçlygymyz bolmaz. Emma welin, bu azatlygyňyzyň ejizleriň büdremegine sebäp bolaýmagyndan habardar boluň. Çünki biri bilimli bolan seniň buthanada saçak başynda oturanyňy görse, ejizligi zerarly, onuň ynsaby butlara berlen gurbanlardan iýmäge meýillenmezmi? Onsoň seniň bilimiň zerarly, bu ejiz dogan heläk bolar. Mesih bolsa onuň ugrunda öldi. Şeýlelikde, siz doganlaryňyza garşy günä edip, olaryň ejiz ynsaplaryny ýaralamak bilen, Mesihe garşy günä edýärsiňiz. Şonuň üçin, damak doganymyň büdremegine sebäp bolýan bolsa, onda men doganymy büdretmez ýaly, asla et iýmerin. Dokuzynjy bap. Resulyň haklary. Men erkin dälmi? Men resul dälmi? Men Rebbimiz Mesihi görmedimmi? Siz Rebde meniň zähmetimiň netijesi dälmisiňiz? Men başgalara resul bolmasam-da, size resuldyryn. Siz Reb ýolunda meniň resullygymyň möhürisiňiz. Özümi soraga çekýänleň garşysynda men şeýle goranýaryn. Biziň iýmäge, içmäge hakymyz ýokmy? Beýleki resullar, Rebbiň doganlary we Kifas ýaly, imanly bir aýaly ýanymyzda gezdirmäge hakymyz ýokmy? Ýa-da işlemezlige diňe men bilen Barnabasyň haky ýokmy? Kim öz harjy bilen esgerlik edýär? Kim üzüm agajyny ekip-de, onuň miwesinden iýmeýär? Ýa-da kim sürini bakyp-da, onuň süýdünden içmeýär? Men muny adamlaryň pikir edişine görä aýdýaryn. Kanun-da şuny aýtmaýarmy? Çünki Musanyň kanunynda, Harman döwen öküziň agzyny baglama diýip ýazylgydyr. Hudaý öküzleň aladasyny edýärmi? Bulary bütinleý biziň üçin aýtmaýarmy? Hawa, bu biziň üçin ýazylandyr. Şeýle ýer süren umyt bilen sürmelidir. Harman döwen hem harmana şärik bolmak umydy bilen döwmelidir. Biz sizde ruhy zatlary ekip, sizden maddy zatlary orsak, bu bir uly zatmydyr? Başgalaň sizden muny islemäge haky bar bolsa, biziň muňa olardan köp hakymyz ýokmudyr? Ýöne biz bu hakdan peýdalanman, Mesihiň hoş habarynyň öňüni bökdemezlik üçin her zada döz gelýäris. Siz mukaddes zatlar bilen meşgullanýanlaryň ybadathanadan iýýänini, gurbanlyk edilýän ýeri saklaýanlaryň gurbanlyk edilýän ýerden paýlaryny alýanyny bilmeýärsiňizmi? Şeýle, Reb hem hoş habary wagyz edýänleriň hoş habardan ýaşamagyny buýurdy. Men bu zatlaryň hiç birinden peýdalanamok, şu zatlar maňa şeýle edilsin diýip hem ýazamok. Sebäbi bu buýsanjymy biriniň biderek edeninden ölenim gowudyr. Çünki hoş habary wagyz edýän bolsam, ölmäge hakym ýokdur. Sebäbi bu maňa wajypdyr. Eger hoş habary wagyz etmesem, waý meniň halyma! Çünki muny meýletin etsem, sylagym bolar. Meýletin etmesem-de, diňe özüme tabşyrylan wezipäni berjaý etdigimdir. Ýeri, sylagym näme? Hoş habardaky hakymdan doly peýdalanmaz ýaly, hoş habary wagyz edip, hoş habary mugt bermegim. Çünki men her kesden azat bolsam-da, köp adamlary gazanjak bolup, özümi hemmelere gul etdim. Men ýehudylary gazanjak bolup, ýehudylara ýehudy boldum. Kanun astyndakylary gazanjak bolup, kanun astynda bolmasam-da, kanun astyndakylara kanun astyndaky ýaly boldum. Hudaýyň garşysynda kanunsyz bolman, Mesihiň kanuny astynda bolsam-da, kanuny ýoklary gazanjak bolup, kanuny ýoklara kanuny ýok kimin boldum. Ejizleri gazanjak bolup, ejizlere bir ejiz ýaly boldum. Her niçik-de bolsa, käbirlerini halas etjek bolup, her kese her zat boldum. Men bulary, Hoş Habarda paýym bolsun diýip, Hoş Habar üçin edýärin. Siz ylgaw meýdanynda ylgaýanlaryň hemmesiniň ylgap, ýöne baýragy biriniň alýanyny bilmeýärsiňizmi? Baýrak alar ýaly ylgaň. Göreşýän adam ähli zatda öz nebsine buýurýandyr. Olar muny pany täji almak üçin, biz hem baky täji almak üçin edýäris. Şonuň üçin, men maksatsyz ylgaýan ýaly ylgamaýaryn. Howany ýumruklaýan ýaly ýumruklamaýaryn, ýöne beýlekilere wagyz edenimden soň, özüm mahrum galmaz ýaly, tenimi horlap, ony gul edýärin. Onunjy bap. Ysraýyl taryhyndan alynmaly sapaklar. Eý doganlar! Atalarymyzyň barynyň bulut astynda bolanlaryndan, barynyň deňizden geçeninden habarly bolmagyňyzy isleýärin. Bary bulutda hem deňizde Musa çokundyryldy. Bary şol bir ruhy iýmiti iýdi. Bary şol bir ruhy içgini içdi. Sebäbi olar özlerine hemralyk eden ruhy Gaýadan içýärdi. Ol Gaýa bolsa Mesihdi. Emma Hudaý olaryň köpüsinden razy däldi. Çölde olaryň jesetleri serlik galdy. Ýöne olaryň höweslenişi kimin, biz-de ýamana höweslenmez ýaly, bu wakalar bize mysal hökmünde ýüze çykdy. Halk iýip-içmek üçin aşak oturdy we oýnamak üçin ýokary galdy diýip ýazylyşy ýaly, olaň käbirleri kimin siz hem butparaz bolmaň, zyna etmäliň, çünki olaň käbirleri zyna edip, bir günde ýigrimi üç müň adam öldi. Rebbi synamalyň, çünki olaň käbirleri ony synap, ýylanlardan heläk boldular. Käýinmäň, çünki olaň käbirleri käýinip, ölüm perişdesiniň elinden heläk boldular. Ýöne bu zatlaryň bary olaň başyna görelde hökmünde inip, döwürleň soňuna ýeten bize ündew üçin ýazyldy. Şonuň üçin, Men dogrudyryn diýip pikir edýän adam, öz ýykylmagyndan ägä bolsun. Siz her kişiniň başyna gelýänden başga hiç bir synaga salynmadyňyz. Hudaý dogruçyldyr. Ol size güýjüňizden öte synalmagyňyza ýol bermän, döz gelip bilmegiňiz üçin synag bilen bilelikde çykalga-da açar. Butlar we Rebbiň saçagy. Şonuň üçin, eý, eziz doganlam, butparazlykdan gaçyň. Men düşünjeli adamlara gürrüň berýärin. Aýdýanlamma özüňiz baha beriň. Biziň şükür edýän şükür käsämiz Mesihiň ganyna şärikçilik dälmi? Biziň bölýän çöregimiz Mesihiň tenine şärikçilik dälmi? Çöregiň bir bolşy ýaly, köp bolan biz hem bir tendiris. Sebäbi biziň hemmämiziň şol bir çörekde paýymyz bardyr. Ysraýyl halkyna serediň. Gurbanlyklary iýýänler gurbanlyk edilýän ýer bilen şärikçilik edýänler dälmi? Men näme diýýärin? Buta berlen gurban bir zatmydyr? Ýa-da but bir zatmydyr? Ýok, ýöne butparazlar berýän gurbanyny Hudaýa däl-de, jynlara berýär diýýärin. Men siziň jynlar bilen şärikçilik etmegiňizi islämok. Siz hem Rebbiň käsesinden, hem jynlaryň käsesinden içip bilmersiňiz. Siz hem Rebbiň saçagyna, hem jynlaryň saçagyna şärik bolup bilmersiňiz. Ýa-da biz Rebbiň gabanjaňlygyny oýarýarysmy? Biz ondan güýçlümi? Imanlynyň azatlygy. Maňa ähli zada rugsat edilendir, ýöne hemme zat peýdaly däldir. Maňa ähli zada rugsat edilendir, ýöne hemme zat abatlaýan däldir. Hiç kim öz peýdasyny gözlemesin, başganyň peýdasyny gözlesin. Et bazarynda näme satylýan bolsa, ynsap hatyrasy üçin hiç bir zady seljermän iýiň. Çünki ýer we onuň ýüzündäki ähli zat Rebbiňkidir. Iman etmedikleriň biri sizi nahara çagyryp-da, siz hem gitmek isleseňiz, öňüňizde näme goýulsa, ynsap hatyrasy üçin, her bir zady seljermän iýiň. Emma biri size, Bu butlara berlen gurbanyň eti diýse, ýaňky habar bereniň hatyrasy üçin we ynsap hatyrasy üçin iýmäň, çünki ýer we onuň içindäkileriň bary Rebbiňkidir. Men ynsap diýip, seniň özüňkä däl-de, beýlekiniňkä diýýärin. Sebäbi näme üçin meniň azatlygymyň üstünden beýlekiniň ynsaby höküm çykarýar? Men şükür edip, nahara goşulýan bolsam, onda näme üçin şükür edýän zadym üçin maňa käýelýär? Iýseňiz-de, içseňiz-de, her näme etseňiz-de, baryny Hudaýyň şöhraty üçin ediň. Ýehudlara, greklere we Hudaýyň ýygnagyna büdremäge sebäp bolmaň. Çünki men hem her zatda her kesi razy etmäge çalyşýaryn. Men muny öz bähbidim üçin edemok, Gutulsynlar diýip, köp adamlaryň bähbidi üçin edýärin. On birinji bap. Meniň Mesihden görelde alşym ýaly, siz hem menden görelde alyň. Baş örtme barada. Eý doganlar, her zatda meni ýada salýanlygyňyz, taglymaty size tabşyryşym ýaly saklaýanlygyňyz üçin men sizi taryplaýaryn. Siziň muny-da bilmegiňizi isleýärin, her erkegiň baýary Mesih, aýalyň baýary erkek. Mesihiň baýary hem Hudaýdyr. Başyna zat geýip, doga ýa pygamberlik edýän erkek kişi öz başyny biabraý edýändir. Başy açyk doga ýa pygamberlik edýän aýal kişi hem öz başyny biabraý edýändir. Çünki bu saçy syrylmak bilen birdir. Çünki aýal başyny örtmeýän bolsa, onda saçyny-da kesdirsin. Aýal saçynyň kesilmeginden ýa-da syrylmagyndan utanýan bolsa, onda başyny örtsün. Çünki erkek Hudaýyň suraty hem şöhratydygy üçin, başyny örtmeli däldir. Ýöne aýal erkegiň şöhratydyr. Çünki erkek aýaldan däl-de, aýal erkekdendir. Sebäbi erkek aýal üçin däl-de, aýal erkek üçin ýaradyldy. Şonuň üçin perişdeleriň hatyrasyna aýalyň başynda onuň ygtyýar astyndadygyny görkezýän belgi bolmalydyr. Ýöne welin, Rebde ne aýal erkeksiz, ne-de erkek aýalsyzdyr. Çünki aýalyň erkekden bolşy ýaly, erkek hem aýal arkaly dünýä inendir. Ýöne hemme zady Hudaý ýaradandyr. Siziň özüňiz baha beriň. Aýalyň başy açyk Hudaýa doga etmegi ýaraşyklymydyr? Erkegiň saçy uzyn bolsa, bu onuň üçin biabraýçylykdygyny, ýöne aýalyň saçy uzyn bolsa, bu onuň üçin abraýdygyny tebigatyň özi öwretmeýärmi? Çünki saç aýala bürenjek ýerine berlendir. Ýöne biriniň jedel edesi gelýän bolsa, biziň hem, Hudaýyň ýygnaklarynyň hem beýlenligi ýok. Rebbiň saçagyna degişli öwütler. Emma bu taglymatda sizi taryplamaýaryn. Çünki siziň üýşmeleriňiz peýdaly däl, zyýanlydyr. Çünki birinjiden, haçan ýygnakda üýşseňizde, araňyzda bölünişigiň bolýanyny eşidýärin. Muňa az-kem ynanýaryn. Çünki araňyzdaky Hudaýyň tassyklan adamlary belli bolar ýaly, Araňyzda bölünişiň bolmagy zerurdyr. Siz bir ýere üýşşeňňizde, Rebbiň naharyny iýmek üçin üýşmeýärsiňiz. Çünki nahar iýeňňizde, her kim öz naharyny beýlekilerden öňürti alýar. Biri aç galýar, ýene biri serhoş bolýar. Siziň iýmäge, içmäge öýüňiz ýokmy? Ýa-da Hudaýyň ýygnagyny, äsgermän, ýoksullary utandyrýarsyňyzmy? Men size näme diýeýin? Sizi taryplaýynmy? Bu zatda sizi taryplamaryn, çünki men Rebden alanymy size tabşyrdym. Reb Isa özüniň tutulyp berlen gijesi çörek alyp, şükür edenden soň, ony bölüp, Alyň, iýiň, bu meniň siziň üçin döwülen bedenimdir. Muny meni ýada salmak üçin berjaý ediň diýdi. Şonuň ýaly-da, nahardan soň käsäni alyp, Bu käse meniň ganym bilen berkidilen täze ähtdir. Her gezek içeňizde, Meni ýada salmak üçin muny berjaý ediň diýd. Çünki siz bu çöregi her gezek iýeňizde, käseden her gezek içeňizde, tä özi gelýänçä, Rebbiň ölümini yglan edýänsiňiz. Şonuň üçin her kim mynasyp bolmadyk tärde Rebbiň bu çöregini iýse ýa bu käseden içse, onuň teni we gany babatda ýazykly bolar. Adam özüni synap görensoň, bu çörekden iýmeli, bu käseden hem içmelidir. Çünki kim Rebbiň tenini saýgarman, gelşiksiz tärde iýse, içse, özüne garşy höküm iýendir we içendir. Şonuň üçin siziň araňyzda köpleri ejiz, hassa, ölenleriň hem sany az däl. Öz-özümizi synan bolsak, höküme duçar bolmazdyk. Üstümizden höküm çykarylanda, bize dünýä bilen bilelikde iş kesilmez ýaly, Reb bizi terbiýeleýär. Eý doganlar, nahar iýmek üçin üýşşeňizde, biri-biriňize garaşyň. Siz höküm üçin üýşüşmez ýaly, kim aç bolsa, öz öýünde iýsin. Galan zatlary bolsa özüm baramda düzederin. On ikinji bap. Ruhy sylaglar. Eý doganlar, men ruhy sylaglar barada-da siziň bihabar galmagyňyzy islemeýärin. Butparazhaňyz, biri sizi çekýän ýaly, Dilsiz butlaryň yzyna eýerýärdiňiz. Şonuň üçin size aýdýaryn, Hudaýyň Ruhy bilen gepleýän kişi, Isa lagnat diýmez. Hiç kim hem Mukaddes Ruh bilen bolmasa, Isa Rebdir diýip bilmez. Sylaglar dürli-dürli, ýöne Ruh şol bir Ruhdyr. Gulluklar-da dürli-dürli, ýöne Reb şol bir Rebdir. Amallar dürli-dürli, ýöne hemmede her zady emele getirýän Hudaý şol bir Hudaýdyr. Ýöne her kişä Ruhuň aýan bolmagy hemmäniň peýdalanmagy üçin berilýär. Çünki ruh arkaly birine akyldarlyk sözi, ýene birine şol ruh arkaly bilim sözi, başga birine şol ruh arkaly iman, beýlekä şol ruh arkaly şypa sylaglar, birine gudrat görkezme, ýene birine pygamberlik, başga birine ruhlary saýgarma, beýleki birine dürli diller, ýene birine bolsa dilleri düşündirme berilýär. Bulaň hemmesini bolsa şol bir ruh emele getirýär. Ol her birine öz halaýşyna görä aýry-aýry bölüp berýär. Köp agza, Bir ten. Ýöne teniň we agzanyň köp bolşy ýaly, teniň agzasy köp bolsa-da, bir tendir, Mesih-de şeýledir. Çünki ýehudy bolsun ýa grek bolsun, gul bolsun ýa azat bolsun, biziň hemmämiz bir Ruh arkaly bir tene çokundyryldyk, hemmämize bir Ruhdan içirildi. Ten hem bir agzadan däl-de, köp agzadan ybaratdyr. Aýak, Men el däldigim üçin tene degişli däldirin diýeni bilen, tene degişli bolman bilmez. Gulak, men göz däldigim üçin tene degişli däldirin diýeni bilen, tene degişli bolman bilmez. Tutuş ten göz bolan bolsa, onda eşidiş nirede bolardy? Bar eşidiş bolan bolsa, onda ysgaýyş nirede bolardy? Emma Hudaý agzanyň her birini tende Öz isleýşine görä goýdy. Hemmesi bir agza bolan bolsa, onda ten nirede bolardy? Şeýlelikde agza köp, ýöne ten bir. Göz ele, sen maňa gerek däl diýip bilmez. Kelle aýaklara, siz maňa gerek däl diýip bilmez. Tersine, teniň ejiz görünýän agzalary has köp gereklidir. Biz teniň hormatsyzrak görünýän agzasyna has köp hormat goýýarys. Owadan däl agzalarymyzyň has köp görki bardyr. Ýöne görkli agzalarymyz muňa mätäç däldir. Emma Hudaý indi hiç bir bölünişik bolman, Agzalar deňlik bilen biri-biriniň aladasyny etsin diýip, teni guranda, ähmiýetsiz agzalary has köp hormatlady. Bir agza horluk çekse, ähli agzalar bilelikde horluk çeker. Bir agza şöhratlansa, ähli agzalar bilelikde şatlanar. Siz Mesihiň teni, aýry-aýry agzalarsyňyz. Hudaý ýygnakda birinjileri resul, ikinjileri pygamber, üçünjileri öwrediji edip oturtdy. Ondan soň gudrat görkezmeler, Soňra şypa sylaglaryny, ýardamlary, edaralary, dürli dilleri berdi. Hemmeler resulmydyr? Hemmeler pygambermidir? Hemmeler öwredijimidir? Hemmeler gudrat görkezýänmidir? Hemmeleriň şypa sylagy barmy? Hemmeler dürli dillerde gepleýärmi? Hemmeler dilleri manylandyrýarmy? Siz ulurak sylaglara yhlas ediň. Men ýene size mundan hem gowy ýoly görkezeýin. On üçünji bap. Söýgi. Eger men ynsan hem perişdeleň dillerinde gepleýän bolsam, ýöne söýgim ýok bolsa, onda jyňňyrdaýan misdirin ýa-da seslenýän simwollaryn. Pygamberlik sylagym bolup, ähli syrlary hem ylymlary bilýän bolsam, daglary ýerinden gozgajak imanym bolsa, ýöne söýgim bolmasa, onda men hiçdirin. Ähli zadymy paýlap, ýoksullary doýdursam, tenimi ýakmaga bersem, Ýöne söýgim bolmasa, onda munuň maňa hiç bir peýdasy ýokdur. Söýgi sabyrlydyr, şepagatlydyr. Söýgi görüpçilik edýän däldir. Söýgi öwnüp, tekepbirlik edýän däldir. Biabraýçylykly iş edýän däldir. Öz nepini gözleýän däldir. Gaharlanýan däldir. Içinde hyls saklaýan däldir. Adalatsyzlyga şatlanman, hakykata şatlanýandyr. Her zada döz gelýändir, her zada ynanýandyr, her zada umyt baglaýandyr, her zada çydaýandyr. Söýgi asla tükenmez. Pygamberlikler bolsa aýrylar, diller dymar, bilim ýoga çykar. Çünki biz bölekleýin bilip, bölekleýin pygamberlik edýäris. Ýöne kämil bolan gelende, bölekleýin bolan aradan aýrylar. Men çagakam, çaga ýaly gepläp, çaga ýaly oýlanyp, çaga ýaly paýhas ederdim. Ulalanymda, çaga gylyklarymy goýdum. Şindi her zady aýnadaky ýaly ümüzli görýäris. Ýöne şol wagt ýüzbe-ýüz göreris. Häzir men bölekleýin bilýärin. Ýöne şol wagt öz bilinişim ýaly bilerin. Häzir şu üçüsi galýar, iman, umyt, söýgi. Bulaň iň ulusy bolsa söýgüdir. On törünji bap. Diller hem pygamberlik. Söýginiň yzynda boluň hem-de ruhy sylaglara, has-da pygamberlik etmäge yhlas ediň. Çünki, bilinmeýän dilde gepleýän, adam bilen däl-de, Hudaý bilen gepleşýändir. Çünki oňa hiç kim düşünýän däldir. Ol syrlary ruh bilen aýdýandyr. Pygamberlik edýän kişi adamlary abatlamak, nesihat we göwünlik bermek üçin gepleýändir. Başga dilde gepleýän özüni abatlaýandyr. Ýöne pygamberlik edýän ýygnagy abatlaýandyr. Men siziň hemmäňiziň başga dillerde geplemegiňizi, has-da pygamberlik etmegiňizi arzuw edýärin. Bu dillerde gepleýän ýygnagyň abatlanmagy üçin düşündirmeýän bolsa, onda pygamberlik edýän ondan gowudyr. Eý doganlar! Men siziň ýanyňyza baryp, başga dillerde geplesem, ýöne ylham, bilim, pygamberlik ýa taglymatdan gürrüň bermesem, size näme haýrym deger? Ses çykarýan jansyz zatlar, meselem, tüýdük ýa güýzli, biri-birinden parhly ses çykarmasa, tüýdük ýa güýzli bilen näme çalynýandygy nähili bilner? Çünki surnaý hem näbelli ses çykarsa, Urşa kim taýýarlanar? Şeýlelikde, siz hem dil arkaly düşnükli gürrüň bermeseňiz, näme aýdýanyňyz nähili bilner? Çünki bu howa gürrüň berdigiňiz bolar. Dünýäde dürli-dürli dilleriň bardygy, olaryň hiç biriniň-de manysyz däldigi gürrüňsizdir. Ýöne aýdylana düşünmesem, onda men gepleýäne bigäne, ol hem maňa bigäne bolar. Şeýlelikde, siz hem ruhy sylaglara yhlas edişiňize görä, ýygnagy abatlamak üçin sylaglara baý bolmaga çalşyň. Şonuň üçin bilinmeýän dilde gepleýän adam ony manylandyrar ýaly doga etsin. Çünki men başga bir dilde doga edýän bolsam, ruhum doga edýändir, ýöne akylym miwesizdir. Näme etmeli? Men ruh bilen doga etjek, ýöne akyl bilen hem doga etjek. Ruh bilen nagma aýtjak, ýöne akyl bilen hem nagma aýtjak. Sebäbi sen ruh bilen alkyş aýtsaň, bilimsiz adamlar seniň şüküriňe nähili omin diýsin? Sebäbi ol seniň näme aýdýanyňa düşünýän däldir. Dogry, sen gowy şükür edýärsiň, ýöne beýleki abatlanmaýar. Men dillerde hemmäňizden köp gepleýänime Hudaýa şükür edýärin. Ýöne ýygnakda beýlekilere-de öwreder ýaly, akylym bilen bäş söz aýtmagy başga dilde on müň söz aýtmakdan gowy görýärin. Doganlar, akylda çaga ýaly bolman, ýamanlykda çaga ýaly bolup, akylda kämil boluň. Reb şeýle diýýär. Men bu halka başga diller bilen, ýatlaň agzy bilen gürrüň bererin, şonda-da Meni diňlemezler diýip, Kanunda ýazylgydyr. Şeýlelikde, diller iman edenlere däl-de, iman etmediklere, pygamberlik hem iman etmediklere däl-de, iman edenlere alamatdyr. Bütin ýygnak bir ýere üýşüp, ählisi başga dillerde geplese, bilimsizler ýa-da imansyzlar içeri girse, olar size akylyňyzdan azaşypsyňyz diýmezmi? Emma hemmeler pygamberlik etse we bir iman etmedik ýa bir bilimsiz içeri girse, hemmeler tarapyndan ýazgarylyp, hemmeler tarapyndan höküm ediler. Ýüreginiň gizlin syrlary aýan bolup, ýüzin ýykylar. Hudaý dogrudan-da siziň araňyzda diýip, Hudaýa sežde eder. Tertipli ybadat. Doganlar, indi näme? Bir ýere üýşşeňizde, siziň her biriňizde mezmur, tälim, Dil, ylham, ýa dilleri düşündirme bardyr. Ählisi abatlama üçin bolsun. Kimdir biri bilinmeýän dilde gepleýän bolsa, onda iki ýa-da iň ýokarsy üç adam nobatma-nobat gepläp, biri-de manylandyrsyn. Düşündirýän ýok bolsa, onda ol adam ýygnakda dymyp, özüne we Hudaýa gürrüň bersin. Pygamberleň hem ikisi ýa üçüsi gürrüň berip, beýlekiler saýgarsynlar. Oturanlardan birinjä ylham gelse, onda ikinji dymsyn. Çünki hemmeler öwrenip, hemmeler öwüt alar ýaly, hemmäňiz biri-biriňiziň yzyndan pygamberlik edip bilersiňiz. Pygamberleň ruhlary pygamberlere tabyndyr. Çünki Hudaý tertipsizlik Hudaýy däl-de, mukaddesler ýygnaklarynyň hemmesinde bolşy ýaly, parahatlyk Hudaýydyr. Ýygnaklarda aýallaryňyz geplemesin, çünki olara geplemäge rugsat edilen däldir. Olar, Kannuň hem aýdyşy ýaly, Tabyn bolmalydyrlar. Olar bir zady öwrenjek bolsalar, öýde öz ärlerinden sorasynlar. Çünki aýala ýygnakda geplemek aýypdyr. Hudaýyň sözi, eýsem, sizden çykdymy? Ýa diňe size ýetdimi? Özüni pygamber ýa ruhda kämil saýan adam, size ýazanlarymyň Rebbiň buýrugydygyny aňlasyn. Biri nadanlyk etse, goý, nadanlyk etsin. Şonuň üçin, eý, doganlar, pygamberlik etmäge yhlas ediň, başga dillerde geplemegi-de gadagan etmäň, ýöne her iki zat sypaýyçylyk hem tertip bilen bolsun. On bäşinji bap. Mesihiň direlmeginiň ähmiýeti. Eý, doganlar, size hoş habary ýatladýaryn. Men ony size wagyz etdim. Siz hem ony unap, oňa bagly galdyňyz. Size wagyz eden sözümi tutsaňyz, eden imanyňyz biderek bolmaz, ol arkaly gutularsyňyz. Çünki men alalyma öňürti size tabşyrdym. Mesih Ýazgylara görä, biziň günälerimiz üçin öldi, jaýlandy we Ýazgylara görä, ölenden üç günden soň direldi. Onsoň Kifasa, soň-da on ikilere göründi. Ondan soň bäş ýüzden köp dogana birden göründi. Bu doganlaryň köpüsi häzir hem diri. Käbirleri bolsa öldi. Ondan soň Ýakuba, soň hem bütin resullara göründi. Iň soňunda hem biwagt doglan çaga ýaly bolan maňa göründi. Çünki men resullaryň iň kiçisi, resul adyny almaga hem mynasyp däldirin, sebäbi men Hudaýyň ýygnagyna azar berdim. Ýöne näme bolsam, Hudaýyň merhemeti arkaly boldum. Onuň maňa görkezen merhemeti biderek bolman, olaryň hemmesinden köp zähmet çekdim. Muny men däl-de, meniň bilen bolan Hudaýyň merhemeti etdi. Indi men bolaýyn, olar bolsun, biz şeýle wagyz edýäris, siz hem şeýle iman getirdiňiz. Ölüleriň direlişi. Mesih direldi diýip wagyz edilýän bolsa, onda siziň araňyzdan käbirleri näme üçin ölüler direlmez diýýär? Ölüler dirilmeýän bolsa, onda Mesih hem direlen däldir. Mesih direlmedik bolsa, onda biziň wagyz etmegimiz biderek, siziň hem imanyňyz biderekdir. Şeýlelikde, biz Hudaý hakda ýalançy şaýatlar bolarys, çünki biz Hudaý Mesihi direltdi diýip güwä geçdik. Eger ölüler dirilmeýän bolsa, ony-da direlen däldir. Çünki ölüler dirilmeýän bolsa, Mesih hem direlen däldir. Mesih direlmedik bolsa, onda siziň imanyňyz hem puç bolar. Sizem tek öz günäleriňiziň içindesiňiz. Şeýle hem Mesihde imanly bolup ölenler-de heläk bolandyr. Biz diňe bu ýaşaýyşda Mesihe umyt baglan bolsak, onda bütin ynsanlygyň iň bagtygarasydyrys. Emma Mesih ölüligiň ilkinji miwesi bolup, ölümden direldi. Çünki ölümiň ynsan arkaly gelşi ýaly, ölüleriň direlişi-de ynsan arkaly geldi. Çünki Adam ata bagly bolup, hemmäniň ölşi ýaly, Mesihe bagly bolup hem hemmeler ýaşaýşa ýeter. Ýöne her kes öz nobatyna görä, ilkinji miwe bolan Mesih, ol gelensoň hem Mesihiňkiler. Soňra ol her hili baştutanlygy, her hili häkimiýeti hem gudraty ýok edip, Patyşalygy Ata Hudaýa tabşyranda ahyrzaman bolar. Çünki ol bütin duşmanlaryny aýak astyna salýança höküm sürmelidir. Ýogaldyljak soňky duşman bolsa ölümdir. Çünki hemme zady onuň aýaklarynyň astyna tabyn edendir. Ýöne ähli zat oňa tabyn edildi diýlende, her zady oňa tabyn etdiren Hudaýyň aýratynlyk gazanýanlygy äşgärdir. Emma ähli zat oňa tabyn bolanda, Ogluň Özi hem, Hudaý hem ähli zatda höküm sürer ýaly, oňa ähli zady tabyn etdirene tabyn bolar. Ýogsa, öller üçin çokundyrylanlar näme eder? Öller asla direlmeýän bolsa, onda näme olar üçin çokundyrylýarlar? Näme biz häli-şindi howp astyna girýäris? Eý, doganlar, siz barada Rebbimiz Mesih Isada bolan magtanjyma kasam, men her gün ölüm bilen ýüzbe-ýüz bolýaryn. Eger bir adam ýaly oýlanyp, Efesosda ýabany haýwanlar bilen uruş eden bolsam, maňa näme peýdasy bar? Ölüler direlmeýän bolsa, onda iýeliň, içeliň, çünki ertir öleris. Aldanmaň. Ýaman ýaranlar ýagşy ahlagy bozýandyr. Dogrulyk bilen hüşgär boluň, günä etmäň, çünki siziň käbirleriňiz Hudaýy tanamaýar, men muny siziň utanmagyňyz üçin aýdýaryn. Direlen täze ten. Emma biriniň, Ölüler nähili direler? Haýsy ten bilen geler diýmegi mümkindir. Eý akmak, seniň ekýän zadyň ölmese, ýaşaýşa gowuşmaz. Sen ekeňde gögermeli bütin ösümligi däl-de, diňe tohumyny, bugdaý ýa başga bir ösümligiň tohumyny ekýärsiň. Ýöne Hudaý oňa öz isleýşi ýaly bir ten, her tohumyň öz tenini berýär. Hemme et bir et däldir. Ynsan eti başga, haýwan eti başga. Guşlaň eti başga, balyklaň eti bir başgadyr. Asmana degişli tenler hem dünýewi tenler bardyr. Ýöne asmana degişlileriň şöhraty başga, dünýewileňki başgadyr. Günüň şöhraty başga. Aýyň şöhraty başga we ýyldyzlaň şöhraty başgadyr, çünki şöhratda ýyldyz hem ýyldyzdan parhlydyr. Ölleň direlmegi-de şeýledir. Ten çüýremede ekilip, çüýremezlikde galýandyr. Harlykda ekilip, şöhratda galýandyr. Ejizlikde ekilip, kuwwatda galýandyr. Tebigy ten ekilip, ruhy ten galýandyr. Tebigy ten bar bolsa, ruhy ten hem bardyr. Şeýle-de ýazylgydyr, Ilkinji ynsan adam ýaşaýan jan boldy, ýöne soňky adam ýaşaýyş berýän ruh boldy. Emma ruhy bolan däl-de, tebigy bolan ilkinjidir, ruhy bolan soň gelendir. Ilkinji adam ýerden, toprakdandyr, ikinji adam bolsa gökden inen Rebdir. Toprakdan bolan adam nähili bolsa, Topraga degişliler hem şeýledir. Gökden inen nähili bolsa, göge degişliler hem şeýledir. Biz toprakdan bolanyň keşbini nähili göteren bolsak, gökden ineniň keşbini hem şeýle götereris. Ýöne, eý doganlar, men et bilen ganyň Hudaýyň Patyşalygyndan paý alyp bilmeýänini, şeýle hem çüýreýäniň-de, çüýremezlikden paý alyp bilmeýänini aýdýaryn. Ine, size bir syry paş edeýin. Biziň hemmämiz öljek däl. Soňky surnoý çalnanda, birden göz açyp-ýumasy salymda üýtgediljekdiris. Çünki surnoý çalynjak. Ölüler çüýremez bolup, direljek. Biz üýtgediljekdiris. Sebäbi bu çüýreýän çüýremezlik donuny geýmelidir. Bu ölümli, ölmezlik donuny geýmelidir. Bu çüýreýän çüýremezlik, bu ölümli ölmezlik donuny geýende, Ölüm ýeňişde ýuwduldy diýen söz ýerine ýeter. Eý, ölüm, hany seniň tikeniň? Eý, ölüler diýary, hany seniň ýeňşiň? Ölümiň tikeni günädir. Günäniň güýji bolsa kanundyr. Emma Rebbimiz Isa Mesih arkaly bize ýeňşi yhsan eden Hudaýa şükür! Şonuň üçin, eý söýgüli doganlar, elmydama berk, durnukly bolup, Rebbiň işine yhlasly ýapyşyň. Çünki zähmetiňiziň Rebde boş däldigini bilýänsiňiz. On altynjy bap. Kömek ýygnama barada öwütler. Mukaddesler üçin kömek ýygnama hakda siz hem Galatiýa ýygnaklaryna tabşyryşym ýaly ediň. Men baranymda, ýygnama zerurlygy bolmaz ýaly, siziň her biriňiz hepdäniň birinji güni öz ýagdaýyna görä bir mukdar pul süýşürip, ýanynda saklasyn. Baranymda bolsa, mynasyp gören adamlaryňyzy siziň gatanjyňyzy Iýerusalime gowuşdyrar ýaly hatlar bilen ýollaryn. Meniň gitmegim hem ýaraşykly bolsa, onda olar meniň bilen gider. Aýratyn islegler we salamlar. Makedoniýadan geçenimden soň, siziň ýanyňyza-da bararyn. Sebäbi men Makedoniýadan geçmekçi. Men gitjek ýerime ugratmagyňyz üçin, belki, siziň ýanyňyzda bir mütdet galaryn, ýa gyşy-da geçirerin. Çünki sizi häzir ýol ugrunda göresim gelenok. Reb rugsat etse, birnäçe wagtlap ýanyňyzda bolaýsam diýen umydym bar. Men Hasyl baýramyna çenli Efesosda bolaryn, çünki maňa uly, iş bitiriji bir gapy açyldy, garşy çykýanlar hem köp. Timoteos baranda, ýanyňyzda gorkusyz bolar ýaly, göz-gulak boluň, sebäbi ol hem meniň ýaly Rebbiň işini edýär. Ony hiç kim äsgermezlik etmesin. Meniň ýanyma geler ýaly, ony sag-salamat ýola salyň, çünki men oňa doganlar bilen bilelikde garaşýaryn. Dogan Apollos hakda aýdanymda bolsa, Men doganlar bilen birlikde siziň ýanyňyza gitmegini ondan köp haýyş etdim. Emma onuň şu wagt gelmäge meýli ýok. Amatly pursat tapanda geler. Hüşgär boluň. Imanda berk duruň. Mert boluň. Gujurly boluň. Edýän ähli zadyňyz söýgi bilen bolsun. Doganlar, sizden şuny haýyş edýärin. Siz Stefanyň içerisini tanaýansyňyz. Olaň Ahaýada ilkinji mesihilerdigini we mukaddesleň gullugyna berlendiklerini bilýänsiňiz. Siz hem şeýle adamlara, olar bilen işläp zähmet çekýänleriň hemmesine baş egiň. Men Stefanyň, Fortunatusyň we Ahaýakusyň gelenine begenýärin, sebäbi olar maňa siziň ýoklugyňyzy bildirmeýärler. Çünki olar meniň ruhuma-da, siziňkä berişleri ýaly ynjalyk berdi. Şeýle adamlaň gadyryny biliň. Aziýanyň ýygnaklary size salam aýdýar. Akila we Priskila öýlerindäki ýygnak bilen birlikde size Rebde köp salam aýdýar. Doganlaň bary size salam aýdýarlar. Biri-biriňizi mukaddes ogşuk bilen salam aýdyň. Men Pawlus öz salamymy öz elim bilen ýazýaryn. Reb Isa Mesihi söýmeýäne lagnat bolsun. Eý Rebbimiz, gel. Reb Isa Mesihiň merhemeti siziň bilen bolsun. Meniň söýgim Mesih Isada siziň ähliňiz bilen bolsun.